mi ti vula mavito ya n'wina topic meeting ka ni vulavula hi yo ka Facebook some people may not have heard so just to brief everybody lava va nga ku hi joyineni namuntlha ku suka namuntlha hi ta va hi kha hi endla ti-series to ta ta munyovonyovi a hi khimi roho haleni haleni hi vulavula hi munyovonyovi hi vulavula hi munyovonyovi guys so mhaka ya mindhavhazo ku ri. loko xo every week every weekend hi ta va hi kha every Saturday and Sunday hi ta va hi karhi hi vulavula hi nyonyori or mhaka ya marhandzu ti-relationship and all that not mijolo a hi endli mijolo laha hi endla mhaka ya minyonyori ngopfungopfu mhaka ya minyonyori that's our focus hi focus-a ka minyonyori whether i munhu loyi hi byelaka na yena kumbe a wu byeli na yena hi languta mhaka ya minyonyori so hi ta va hi karhi hi languta mhaka ya minyonyori haleni a hi ri tlulu leri maybe a ri amukelekanga ka van'wani mi ta hi khomela loko ku ri na swihlangi hi kombela mi nga mi mi byela swi nga nanguti loko ku na swihlangi kumbexana u kuma ku a mi ri a mi sensitive ka timhaka ta masangu vulavula mhaka ya manyuvunyuvu mhaka ya ya sex. Ni lo a hi kombela mi va byela va va va huma a va humi loko ku ri ke ni va va ha ri lavatsongo ni tshemba ku ni hleketa ti-statistics ta la ka YouTube ya hina hi vone ku a vanhu lava langutaka haleni va va most of them they are above sixteen above sixteen years old so i vanhu lava va va twisisaka mhaka ya ku ku humelela yini ka timhaka ta.

Please be here, 7 o'clock, Kitaba Kabbalah Punyakos, every weekend, uh, Saturday and Sunday, those two days from now. Loko ku ri kuma ku mi mi lava hi ya mahlweni hi nga swi extenda hi ku ya hi n'wina ku mi swi lavisa ku yini you know so topic ya namuntlha yi motivate hi voice note leyi ni nga ta yi ni nga ta yi tlanga laha sweswiwani ku loko vanhu vo tala loko va tshikanile swi ku tala ku va ku ri na huyihuyi eka ti-social network Twitter, Facebook, WhatsApp i kuma vanhu va kha va trend-a va kha va chinghelana kumbexana va kha va va poyilana ende ku poyilana loku nga kona ku nga ku nga tala hi loko ka ku a nga na nchumu a nga koti nchumu munhu yaloye u ome xisuti a nga swi koti ku endla . a nga swi koti ku dya thongi a nga na energy yi hatla ku karhala yi va yi khome xipenstelani ku poyila poyila loko ku huhula ka Facebook van'wani va create na ti-fake account you know va ringeta ku poyila munhu loyi van'wana a va va rhandza na yena loyi u kuma ku va nga tshikani so swi tala ku humelela ngopfu laha so hi lava ku vulavula hi swilo swo fana na sweswiya. so ni nge i ncini lexi xi endlaku ku no ni ni nga ni nga ni le ku bayizeni ni la ku vula ku ku va munhu va ku wa ku satisfy wena i fane a endla yini hi swihi swilo leswi a faneleke a swi endla hi swihi swikhedzakhedzani leswi a faneleke a nga swi siya ha swi tiva ku ri mhaka ya proof ya nkosi kumbe mhaka ya nthongi. yi yi ya hi munhu hi ku ya hi munhu na hi ku ya hi varhandzani kumbexana vanhu lava nga ku hi nkarhi wolowo swa hambanahambana van'wani va rhandza va lava ku va swi endla va ri ndzeni ka movha i tshama swi endleka ndzeni ka movha swi njhani you know van'wana swi lava va ri emubedweni van'wani va gana va va ndla i nga ri vo i nga ri chela you know van'wani va. va lava ku swi endlela ehansi esangwini laha ku nga ku nga ku nga ri na xiponci laha ku nga oma nyana laha va va van'wani va swi va swi rhandziku ku swi endlela a a xawareni kha ku ku kha ku ba na mati na swimatana swa swa swaa mati lama va kha ma nghena yo loko ku ri ka mi tshame mi swi experience mi ta mi ta hi byela la ka ti-comment ku swi njhani loko munhu a ri xawareni mi kha mi ba puripurinyakosi laha van'wani va swi endla. a tikhixini emashompeni you know leswaku van'wani va lava ku loko mi i kha i swi endla i kha u n'wi vulavulela u n'wi khuza hi vito van'wani va lava ku na wena i pfa i teka action i nga vheli va i fa kunene leswaku a hi swi tivi ku va vanhu va fanele va lava satisfy hi swilo swa njhani van'wana va lava i va khoma van'wani va lava i i pfa i dya xitofu xiwitsi ku yi nga chavi ku ku ba blow job wa twisisa. ku ri mhaka liya ya ti-blow job you know anal ka ngheniwa na i fane i fane a endla yini ku a kota ku fikelela laha why nge i satisfied namuntlha ni ri ka Facebook live and then ku ve ku nghena se swin'wana a kha a nghena mhani a lava ku ba tona ivi ku yi ba hi network a ni swi tivi ku a ma fambele xitulwini xi dingile a tshama kona a ni swi tivi mara. mhaka ku ri ya course mhaka ya ya twelve twelve hi yona leyi hi lavaka ku vulavula hi yona laha kahlekahle so hi lava mi hi byela n'wina ku i ncini lexi xi mi nga ta ku loko munhu a xi endlile n'wina mi satisfied van'wana va swi lava va swi va swi endla va va nwe byalwa nyana van'wana va lava ku rhanga va khoma yena nyana wa swi twisisa van'wani a va va lava vulaka swi endla xinyamini van'wani va lava va lava ku ri na layiti van'wani va lava ku kha ku ba music wa wa va Celine Dion baby think twice you know kha ku ba va va Mariah Carey na music wa kha wu fambelana. hayi ku kuma ku i busy na munhu mara i kha i busy ku hi tintoma hi tinto a swi fambelani hi tintoma ha-a-ha-a-ha-a wait comrade all my leswaku kahlekahle i fane i fane a endla yini munhu ku wena i titwa i va satisfied so ni kombela vanhu ku va va participate cause ni vone ku swi kahle ka nkanelo wa gingirikani ku ni pfa ni va. na vanhu lava ni langutaka va va teka xiave ka ka nongonoko lowa so this was the only way I could include my viewers or people that that are watching the channel ku va participate-a hikuva va va va va ni posela ti-video ka nambara liya ya WhatsApp ya o six one six seven zero nine six nine two va ni byela mavonelo ya vona ivi hi kota ku va tlanga la ka wa gingirikani ku na hina na vona hi va komba ku vona va ri yini so. hi ti kume ti-video ti nga ri tingani ku nga ku titsongo leti hi nga ti kuma a ni hleketa ku vanhu vo tala va ta ni post-a mara ni hleketa ku i mhaka ku ni swi vule late a ni swi vulanga hi nkarhi van'wani a va kumanga nkarhi wa ku swi record-a because na swi tiva ku ku ku record-a video even thirty seconds swa tika i kuma ku i record-ini video yi u kuma ku a swi a swi humi leswi yi lavaka ku swi vula. Wa bayiza, wa kanghamakangama you know. U kuma ku loko yi zama ka nharhu ka four, yi ze yi give up-a. No ni ta mi ni nge mi heleli mbilu, ni nge na mundzuku hi kona. Topic ya mundzuku ni ta yi vula loko loko hi se hi heta ka nongonoko ni ta yi vula topic ya mundzuku ku na n'wina mi mi kota ku post-a tivhidiyo ta n'wina mi participate-a ka nongonoko wa Nkanelo wa Ghingirikani. na n'wina mi huma ka xikirini ka swi nga tshami ku ri mandla gingirikani a ri yexe minkarhi hinkwayo mandla gingirikani kort kort a-a swa borha so ni nge na n'wina participate-ani so ni ti kumini ti-voice ti nga ti nga ri i mean ti-voice what called ti-video recorders so ti nga ti nga leti nga tikuma ni ta ta ti tlanga hinkwato leti nga tikuma a ni nge siyi na na yin'we so mara a ni ta ku. Topic leyiwa yi tisiwe ngopfu hikuva ni kume voice note leyiwani laha ni nga yi hundza hundza kona ivi ni hleketa ku hayi man this is a nice topic to talk about man ho ni ku byela valendzeleri va kanele wa gingiriko ku va participate na vona so ni nge yi tlangi yi helela ni ta ni ta ni twisa switsongo ivi yi nghena ka ti-clip letiyani va va nga ti senda. ivi yona leyiwa ni ta yi tlanga na nkarhi wo leha nyana loko se hi ya ku heteni so ende va vulavula tiponi tin'wani ta leta heavy ngopfu la ku heavy guys loko ku ri ka mi a wu rhandzi ngopfu mhaka ya stoftof mdavhazo you know nthongi ma tele mavito lavawani maybe hi nga ku just click out i nga watch swilo leswiwani a hi swilo swa wena. loko ku ri ke ni maybe maybe a ni loko no va fundhisi mara ni ta va ni kha ni hembela va ku vafundhisi va swi rhandza ngopfu swa mitoftofo yi ri mhaka ya laha va ku rhandza ngopfu ku vulavula hi laha swi nge endleki so namuntlha hi vulavula hi kona so. but ni kume voice note ya Vukuza swi n'wi fanela buti loyiwani u vulavula hi mhaka ya ya topic leyiwa kahle kahle mo hi twa ku ve ri yini swintsongo then ivi hi nghena ka ti-clip. Avuxeni maxaka la u vulavulaka laniwani i Vukuza swi n'wi fanela Lexi ku ni nghene va kona vanhu ku ri masiku hinkwawo ni yingisa ti-WhatsApp ti-voice take ti-voice take ni vulavula leswi vulavuriwaka hi vanhu van'wanyana ivi van'wani lava nga swi kuma va ni sendela se ni na two ya ya vanhu va nga va senda la ka mehe mara va ku hambana ku ri vanhu va ka manana ngopfungopfu ni vulavula na n'wina va ka manana kumbe vasesi lero ni twe un'wanyana a ku yena hi yena magondzo hi nkani so i na xivilelo xa ku yena a vavanuna va va kondzi kahle a gungula swinene swi tala ivi ni ta twa un'wanyani
leswaku na swivilelo ku vanhu a va wu kumi kahle mdavhazo. Mbilu ya Nkosi a yi humeleli kahle va le marhandzwini mara a swi humeleli ku nga ri ku tin'wana a ti bi kona vhiki ra leriwani ri helaka leswi namuntlha ku nga sonto ku nga mugqivela va ni rhumelele van'wanyana yena a karhi na yena a vulavula timhaka ta ku fakazela hi mhaka ku ri i switwini leswi swi nga vulavuriwa hi lavan'wana phela vahembi vavanuna va va a va va endli nchumu. vavanuna van'wanyani leswaku ri u tlhandleka mbolo ivi a rhondza xitumbu xi sala xi twa ku vava hi ku tlula tlula ka xi endliwanga nchumu a za a hleketa na ku ya toilet-e a ya xi nwa ya ha ri tiyi leswaku a kota ku rhondza
ni ta yi tshika laha mina for now ne. ni ta yi tlanga trip leyiwa yi helela mahlweni loko se hi ya ku heteni ene ni nge yi tlangi hinkwayo mara ni ta ni ta yi siyela topic leya yin'wana ya mundzuku mara a ni ta ku maybe ni yi tlanga hinkwayo ne coz yi ba tipoyinti papa leyiwani mo hi twa ku voice note yo mean voice record yo sungula yi te na mani la i mani a nga a nga na vonelo. vo hi twa ku ve ri yini i Bob Derrick lavawani i museketeri nkulu wa nkambelo wa gingirikani we really appreciate you Derrick I know loko ni endla ti-video to tala u dzumbama u ri kona ende ni tsakile ku va i participate-ini i ni sendela video ya wena ku ku i nge a swi a swi ta va swi nga vangi kahle ku huma mimbale nyana na swi na swi vona ku ri na tattoo laha na laha mara mara heyi hayi. va ri boy boy ne tlhe ni tsala na mavito lawa nineteen ninety three or nine a leswiwani a swi vona kahle mara mo ni nga ni mara ni vona tattoo la i tattoo yi kahle tattoo liya no loko va ni sendela a ka ha ri mpundzu mi nga mi nga chavisi hi xikandza a va ha ku pfuka a ni i mhaka ya ku va . a va ri ku a va ri ku kumekeni ka swinhawani loko va kha va ni fonela la va lava ku susa babalaza a hi tweni ku ve ri yini mhaka topic ku ri ku loko munhu wena loko mi hambanile mi ba hoyi hoyi swi vanga hi yini ne and i ncini lexi xi a faneleke a xi endla munhu ku wena i titwa i va satisfied loko mi kha mi mi kha mi ba mi kha mi ba mi kha mi. mi kha mi mi twa mina ni mina ni lwa mo hi twa. Na mi xeweta inkwenu ka Mandla Ghingirikani hashtag mi nga titimeli mina ni Derek boy boy leswi ni nga ta swi vula ku loko vanhu va tshikanile va famba va poyilana it's because wa ha ri na kwalo wa ha ri na bicha mbilu ya wena ya ha vava because there's nothing fun hi ku tshikiwa
ku tshikiwa swa vava vhele ne. eyi ni nga ri bavhava xi vulavula from experience lexi mi nga tshama mi tshikiwe hi hosi ha mara i kona munhu wo ka a nga tshama a tshikiwa laha hansi ku munhu un'wana na un'wana a ku tshikile ku ri ku wa swi tiva ku ri ku na swin'wana leswi na ku na swona wa tsandzeka ka swona so wo la ndlela ya kahle ku gevisa mbilu leswiya there's nothing lexi na ku munhu wa xi endla xi wrong ko va ku ku tshikiwa swa vava and hi fanekele hi va na ndlela ya ku hila so ku n'wi poyila. vanhu vanhu a va hilangi loko se i i i sungula ku poyila munhu swi vulaka a swi za i hila ve ri i hila bo i boxa i ri munhu i fanele a sungula a hila ya maybe it's another way to heal loko i kha i poyila munhu luya hi ndlela yaleyo coz vanhu vo tala va people mourn differently. we can lament u kuma ku hi chingela vanhu lava va poyilaka vanhu van'wana loko se va ti tshikanile mara u kuma ku kahlekahle that is actually the only way munhu loyi a nga ta kota ku heal a move on for example mina I know ku ri for me loko va ni kota ku heal I need to go back to that person kumbe to that setting.

you don't even have to explain to me kuri ah the reason why ni ku tshikini mhaka so na so no no no no as long as ni ve in that setting ni ve around your space ni va se ni ni va right na swi kota ku hatla ni hila because loko ni ni ni ya ra vumbirhi na swi tiva ku ta fika ni vona ni ni vona swilo leswi fika swi swi nga ta ni turn off because obviously a na ha yi lani hi ri hi marhandzu. laha ni ya se ni vavisekile so already ni ni ya se ni langutile ni kha ni xopelaxopela ku munhu wa kona a nga languteka hambana ku ni vonile kwalaho wa vona so that's another one so Derek a hi yena ntsena a nga ha send na voice note mara mi swi twini va va vula swona laha loko mi mi mi pfumelana mi pfumelana na boy boy Derek laha ma comment mi hi byela ku hi mpela hi swona na ku vanhu vo tala i ku a va helanga a va holangi and they need to find a way to heal.

hi ku loko mo cheka kahle mi tenge ngopfu liya ya xisati liya yona ntirho wa yona i ku ganama ntsena munhu loyi a tirhaka ku tlela hi xiposo a ta byela mina ku a ni swi koti ku nyova yena ntirho wa yena i yini hi ku na ye u va a ganamile a nga ri ku tirheni ka nchumu that's why ma two thousand ma mi tekela inana ma mi tekela ndhawu phela ma two thousand ma nyakaza a swi vuli ku wena loko u ri hansi wo fanele wo tlela hi xiposo u nga endli nchumu ha-a. Hawa a swi endlisi swona sweswo. Ma two thousand loko loko ma bya ku ta ma henhla ma ta henhla na loko ma tlhela ma fika ma juluka strong strong. So bank liya ma nineteen something na ma eighties liya
heyi ma eighties a ma vonangi ma nineteen something .

va ri munhu i tlela yo i chela a va i a garage hi xikosi the whole two hours ku na munhu xi kha xi juluka yena kha nga endli nchumu vuri va xi vulavula hi sweswo ku ri va swi vula ku mi hundze hi le hi tindhawu letikulu musi swi vula ku mi hundze hi la ku kule hosi yo.

ku ri ntirho wa hinkwenu musikeni coz vanhu vo tala u kuma ku va va nyuma u kuma ku va nyuma ku ku khomakhoma tindhawu letiya ku na ti-soft spots guys mi ni boxa hi majita ni va ni va byela ku ti-sport ti-soft spots ta majita ti le kwini yoh.

i swi tiva ku ya thinta thinta kwihi i ku thinta thinta hi wena thinta thinta hi wena hikuva van'wana u kuma ku ha a nga ku na romance a ku na nchumu munhu wa govha loko a nghena ndlwini a fika pakhe ya rivanti ti ku tuma u ri voni ti ve ti dumelana a ku ze ku ri na touch touch no kiss kiss nothing ku va ku n'wana wa vanhu wa ha ri dry ku hava na swimatani le a swi tsakamangi nothing. nothing kuma ku munhu loko a a loko a heta kuma ku a hlanta a kuma ku hi kuma i kuma se a xipini hi two seconds a xipini mfana a xipini two two seconds munhu a xipini already munhu wa kuma ku ha se wa wa ri rhumela a nga ze a nga twangi nchumu un'wana wa vanhu wa wa leswaku injhini ya yena a ya hahisa phela munhu wa xisati hakanyingi ni ta vulavula ni ta vulavula hi vanhu va xisati lawani hina vanhu va xinuna vhele ha hina fast we are fast fast straight bisexual gay fast fast fast we are fast mara munhu wa xisati usually they take a bit of time you know they they start getting emotionally attached and then they get sexually attached then u kuma ku se swi swi nghena emiehleketweni swi nghena ka ti ka ti-feelings tinghoma ta ti-feelings tinghoma ta ti-feelings hi sikiza boys. u kuma ku se u kuma ku ha se ku kula xihangu se straight u kuma ku se ku na damu ra ka makoxa ko ko tapi tapi tapi tapi le hansi u kuma ku ha se i ready munhu yaloye mara u kuma ku van'wana u kuma ku ha a ti tivi na kiss na nchumu kiss kiss xa ku beni ma nga ha xi vula la hi kiss wa n'wi khensa wa wena na wa n'wi khensa wena na vanhu phela hi nga hi nga hi nga va yimela loko va fanele va khiyiwa mara u kuma ku a eyi a va ti kutsumi hi xintsongwatsongwana vanhu a va xi tirhisi so swi katsa ku loko mi ya le mi rhanga mi be xitsongwatsongwana cause van'wana va fana na na va hina hina hi va ten off ngopfu hi mhaka ya ku va munhu a nga ti bracangi ni vula ni vula laha matin'wini va ku va na ririmi le ndzeni ku kusuka nghumbu leyi ku na xibolwana xin'wana le ndzeni he xi blind lexiya loko wo munhu wo khiza hi xona u ta twa ingari u dya swirhayisani kasi i munyunge le xona xibolwana lexiya so va ku i vhe i va ten for i vhe i va ten off i vhidiwhidiwa loko mi ku i nwa mi zama ku pfuxa nothing mi zama ku thintathinta nothing i ta ze ya tin'wayin'wani. ah wa mhani before ni famba la ni mi tivisa ku ka ha ri na video yin'wana guys leyi no kumbe letimbirhi ntsena mo ni twa ku ri buti la yi ri yini yi hisa buti leriya ra yona ku humelele yini la i nga ri na ti-problem ta vu-technique mara ha ta swi lunghisa a hi ku ri yini. ku ganamisiwa munhu nga ku ri o davula kwata a ku pundziwa mi swarela hi vavanuna ku va va nchumu ku ve na vona eku pundziwa va swi tiva a mi swi tivi ku pundziwa vavasati va ku tala ngopfungopfu n'wina Machangani. a ku kundziwa a ni swi tivi loko ni ku a ni swi ni ku a ni swi tivi ku kundziwa mi tolovele ku ku galamisiwa munhu nga ku ri u davula kahle kumbe u yevula kahle so
so vhurhuva a xi ri right ne vhukuza swi n'wi fanela yi pfumelela na vhurhuva hi laha ku vanhu vo tala va vo tolovela ku galamisiwa ivi va nga ri ku ku ku dlayiwa xi xi xi xiharhi. a hi twa ni vukuza swi ni fanela yi ri yini hi ku hatlisa hi ku nga tlula leyi lehe ngopfu ende ni nge yi tlangi yi helela leyiwani ta na yi ta yi seyivhela mundzuku ta yi seyivhela mundzuku clip leyiwa yi mnandzi ngopfu hi leswi mi tivaka swoho ntsena ene kwalaya ka swoho kwalaya a ku ri na lexi n'wanuna mi n'wi nyikaku matimba hi xona swa ku a kota ku ya mahlweni na ntirho wa yena u tlhe u pfala nomu u tsipa na matihlo. un'wanyana no khoma nga ku khoma u khondla mavoko nga ku xinjhengwe xi huma nceleni a nga khwinyeti a nga chukachuki a nga vulavuli nchumu swilo swi tsakisa hikuva u swi vulavulela loko n'wana na hi fa hi swo nghena ka swivulavula swi swi vula ku munhu i fane a. a tirha na yena ku na ti-track videos leti nga kona ka ti ka ti-TikTok videos ti nga train-a vanhu vo tala ngopfu ti-TikTok videos letiya ku va kota ku va kota ku ku tirhisa mhaka ya xisuti ku tirha xisuti you know ku tirha xisuti a vanhu a ku tirhiweni malume.
i number wo chipile mara loko swi ta ku se yi nghenile u khoma na wena u khoma u ku papa papa papa u ta ni dlaya mina loyi wa ni dlaya papa mina mina namuntlha ni file mina se swi twa leswi ni swi twaka hi laha n'wanuna na ya kumaka matimba ya ku ri na i ta n'wi twa ku ta vulavula manjhe loko miyele ku huhile i hela power na yona a. o za a hleketa la nga tshama n'wi nyika kahle a hatlisa a heta leswaku ri a ta huma maxangwini u ti vavisa yexe a ku na loyi a n'wi pfunetaka hi nchumu mi na mona vavasati va machangani a mi n'wi mukeli n'wanuna mi n'wi vulavule swi lava ku vulavuleriwa swilo leswiya na nyama loko u ya yi xava exopeni i fiki i yi sweka hi mati ntsena. or a loyi a nga fika mi yi xavele ndhawu yin'we loyi a nga ta fika a yi chela swipayisisi a yi chela na fish oil a yi chela na nyala na tamati a yi nga nandziki ku fana na ya wena se ku lava ku mi chelachela swin'wanyana lahaya mi swi vulavulela ku papa i ta ni dlaya mina papa ni file mina ni yi dye papa mara hi leyiwa i kuma munhu a yo hwii a nga ri ximumu a yo hwii munhu i hlamala kasi nhova ni xi la rhumini na. nkarhi wolowo a twa ku ku ti marivoni ka loko ti marivoni kumbe kuma loyi hi leta dadanisa ti kati ku a a mhani swi koti ku ku ku ku ndla ni nga ti marivoni i kuma ku loko se ti khandziya laha mubedweni vhele ku khandziya mubedweni ta ku a tshunela kwale a yi chava ku vula ku ri ha phela se mhaka leyi a yi sunguli yi khomakhoma phela yi komba tension yi ri ha tshunela kwale ivi a tshunela yi ku tshunela kwale a tshunela. yi tlhela yi tshinela ku kuma ku se i fike na le ka edge of the bed se i la ku wa n'wana wa vanhu ku byela ku tshinela ku haleno loko se i sola ku se i la ku wa a ku ni tshinerile ku hayi me se ni ta ze ni gada munhu la nkarhi wolowo ri va ri ti munhu wo byi i ya vulavula njhani i tive ri voni lazaro hayi. hayi legere hi mina guys mina namuntlha ni ta yi tshika kwalawani ku ku ku ku ku na timhaka to tala ngopfu laha clip leyiwani hi ta dya hi yona kahle kahle papa lexi ni yo ku nyika mi papa ni yo ku nyika lexi mi u lava ni ku nyika na le ndzhaku lexi xi lavisaka swo ni byele ni ta ku nyika mhani i rila i ku ve i khipha ka milenge i khiya xisuti le henhla xa nuna loyi i n'wi khiya i ya ku ri na loko u nga koti ku tlakuka mhani i tshwundla tshwundla nyana i swi tikomba nga ku ri ya hi mpela hi munhu loyi u nga tlela na yena a wu n'wi rhepa mi lo twanana manjhe wo pii. i tlhela i na loko swi twa swi tsakisa ho chuveka xikandziya ku n'wi langutisa kuma ku loko u chuveka la xikandziya na karhi a tsema nga la ku humesa ku twa ku ri u twa ku nandzika se n'wana ni twa hatla a rhundza hi ku u twa ku vava leswaku a no hlupheka ni xilo lexi nga tlhela na xi ko va ntsandza ntsena lexiwani. so ku la ku ri na we i rilela nyana hi loko i ganamile i chovhela milenge mhani nga ku wo chovha xibasikirana i ntlhantlha leyi nga khiya xisuti se u u wayindha yale nga ku wo chovha basikiri wayindha yale karhi swi vulavula i ku me ni fini mina papa papa ni fini mina swi endlaku swani se swi vona hi ku naswona u pfe hi ku n'wehe mi tiva ku ku dyiwa xixa xin'we xa ku ganamisiwa swi tele swi la ka n'wehe a hi xin'we we mi tlhela mi vula kahle mi ku wona wa swi tiva ku dya xitombo van'wani ku na lava tivaka ku dya switombo va ku fana na mina mina na ha dya switombo ka n'waza hayi swa hi vanhu vavasati n'wansati wun'we na switombo mhoni mi tlela ku ni xa ku sungula hi xixa xa ku ganami ku okay okay okay okay okay this is too much ve ri ku na mixakaxaka ya swona swilo leswi ku na mixakaxaka ya swona swivindzi leswiya a ni xivindzi na kumbexana i i malusi i lusu leriya i lusu kumbe xivindzi hi swi vitanaka xivindzi ve ri swi na mixakaxaka yo tala ku na timbhovo ku na timbhovombhovo to tala ngopfu leti munhu a faneleke a ti explore mara munhu u kha a yi tirhisa yin'we. the right truth guys minonokolo se wu lehe ngopfu na swi tiva ku vanhu vo tala va va ta ku wa swi hela swa ha nandziha swi ta hela swa ha nandziha swi ta hela swi guys ni ku hi ta va kha hi vulavula hi topic yin'wani so ni kombela ku mi participate loko mi lava ku participate ka topic ya nkanelo wa gingirikani leyi hi endlaka every sunday evening and saturday evening mi senda ti vo ti-video clips a ni lavi ti-voice note ni lava ti-video clips lava vanhu lava titshembaka a ni nga ta lava va kota ku type la va behind the keyboard mara loko se hi va nyike platform hi ku heyi tanani mi ta huma ka nkanelo wa gingirikani a va humeleli mara sendani ti-video clips mi ka o six one six seven zero nine six nine two i WhatsApp yeleyo mi kota ku participate so leyiwani hi nga ta vulavula yona leyiwani. i hi ta pfa hi veke nyana leyiwa a tlhelo hi ta pfa hi veke leyi a tlhelo ni lava hi vulavula hi topic yin'wana a ni ri ni yi susa no okay leyiwa video leyi ni lava hi vulavula hi yona le topic ya mundzuku leyiwani guys so please send us your videos.

i na wena maybe for three years mi kha mi rhandzana or four years or ten years hinkwayo mara ku va ku na xi yisa ku na xi jita wu ni ku xi jita ku na xi jita a tlhelo lexi nga ku n'wayin'wayeni and lexi he's been doing this thing for maybe for the past ten years or three years working a swi tivi mara a kha a jola na wena u kuma ku se mi tekana i le vukatini mara ku na xisi lexi xi xi xi n'wi qhavelaku almost loko hi nga ri kona a ni wa swi tiva ku wa wu kona. n'wina vo tirha ti ti-night shift ni yi vonile video liya ya ya le Ncome correctional services ku humelele ni xivoxo na na phorisa mi swi vonile hinkwako a ku endliwa yini lani mi lawula mhani loyi a nga tekiwanga ve ri tekiwile mara xi se xa xi njhani xi boxa xi ri njhani na yena even though a xi kha xi baleta ta ta ta ximbuti a ni tshama swi vona leswiya ka se it's a it's a goat style they usually we have doggy style that one is a goat. style ah mi se loyi a nga lunghi loyi a straight vanhu vo tala va tirhisiwa laha handle va tirha tihofisini ka tika leswaku ku le ku tikeni va a ku a a ku a ko cheat-a vanhu va xisati ntsena ku na vanhu va xinuna vhela vanhu vo tala ma cheat-a mo tala ma cheat-a so hi nga hi nga yimbelelana so a ni ta ku loko munhu i swi kumile ku wa ku cheat-ela wena ku fana na leswi xi ze xi va xi tirhile xi ya n'wi tirhelela or did something a ni swi tivi ku ni ngo yini mara xi lexi a ni endla ku. loko a ya a ha tlela na munhu un'wana va damarhelana thopiki i ku wena i swi i endla yini hi swona loko i swi kumile wa n'wi hlongola kumbe i ya i endla ku fana na xisa lexiwani xi nga fika xi tirha tirha laha ku ri loko a a tivana na na munhu ti-webs ka ti damarhetana ku va ku va xi rindza xi ri i xi rindza ne xi ri xi rindza hi leswi swo swo damarhela se ya xi rindza. I think is xiringa xiringa i nyoka xirindza i na xivongo mara ku na lexi xo damarhela va swi vitana yini guys ku na murhi wun'wana wo wu na wu humesa e mafi man'wani mo damarhela ma ma vitaniwa yini handle ka ka murhi luwa ni ni rivele mara ya . Ivi damarha ri tikhiyelanile bya timbyana ende se vanhu va va va va huma va ta va ta languta va ta va va ta zama ku phalala la se ku ku rhasi ku rhasi ku rhefu n'wana wa tata ku rhefu i ndla yini swona wena what do you do what action are you going to take beside ku n'wi dlaya kumbe ku n'wi ba because that is a bad decision we're not even gonna entertain that one loko munhu o fika a senda voice note u ta n'wi ba kumbe ku n'wi dlaya liya hi nge entertain we won't even show it la ka nkanelo wa gingirikani. because we don't promote gender based violence what are you going to do leswi swi nga ta endla ku wena i tshama na yena a va a ha ri wa wena a nga ku lahlekeli i nga n'wi luzi because ku va i n'wi hlongola is the last thing is the last resort ku va na yena a ku tshika should be the last resort what other solutions are you going to do i ta swi endla i ta endla leswi ku kota ku n'wi khoma red handed kumbe i ta ya n'wi yimelela tikhoneni you know have you ever been in that relationship situation la u kuma ku i swi tiva ku munhu wa wena wa ku jolela wa ku ende u kuma ku a wu a wu a wu koti ku n'wi approach-a mara i ta na makhinga man'wana hi wahi makhinga lama nga ta ma tirhisa ku va u n'wi u n'wi u n'wi thumba ya I think that's the right word u kota ku n'wi thumba i ta swi endlisa ku yini i ta endla ku fana xi xi yisa lexiwani na kumbe munhu wa xisati hlayetela ku papa va le ndlwini kumbexana a wu tlhela va na ku jolela so. kumbexani you are a gay couple mara u hleketa ku munhu wa wena a nga ri i boha hi xisati xin'wana kumbe best best friend ya yena va busy va pretender as if va vona bolo swin'we i tichomi kasi heeses ku busy hi yona hi maybe hi ta vulavula hi yona siku rin'wana so what do you do in this situation. and uh, loko wena i ziya chita loko i ziya chita ku va ku ku va ku humelele yini why are you cheating i va andle yini leswi swi endlaku ku as i ya tikuma i ri laka i khiyelene hi ndlela liya the topic is a little broad i'm broadening it so that munhu un'wana na un'wana ta twa ku ku teka swa yena leswi a nga ta kota ku participate so mhaka ku loko ndzi fika laha i swi tisa ku yini loko kumbe munhu wa wena i kota ku n'wi thumba i swi endlisa ku yini. hi endla ku fana na xilo xi n'wi tirhela etin'angeni kumbe hi ta n'wi yimela hi khona n'wi hlohletela swa vu yi n'wi thumba kumbe hi ta pretend-a as if i ya i ya Mpumalanga i lela ivi hi tlhela hi jika hi vuya hi na hi midnight u ta twa ku n'wi duma kahle i tshama swi tshama swi ku humelela na if even if i tshama swi tshama swi ku humelela. wa hi byela ku se i tshama i humelela xitulu xa sona sona sona sona munhu wa neputile endle leswi swa sona sona sona u n'wi kume sona sona sona sona ende ke ni hi hi ve hi huma sona sona sona video yona yi fane yi nga vi more than a minute so please guys ni ta tlhela ni pfuxeta tupile ka facebook mara ke ni please send me those videos on whatsapp on 0616709692 ku hi kota ku vulavula hi tona mundzuku na madyambu